Lutunga, amyero awacci wu ni oboko lwedo i Acholi pire tek tutwal. Dok oboko lwedo pire tek tutwal pingo? Story ne tye kite ni, ni mego mo ocito i poto ka tic i poto ki latin ma mege ma onywalo latin ma tye maber mada ci ngiyo poto ka puro mege gwoko lutino tek tutwal ci yat olwedo onongo tye odongo lakite mo ci omiyo tipo maber tutwal latin kiketo woko i tipo ogonyo min atin ogonyo lwete ogonyo latin woko inge pyelo pyelo bongo woko piny ka opyelo latin wek latin oywe nongo en tye ka puro pur ka tic i poto ma mege ma en obedo ka pur ka tiyo tic i poto ci lamerok atunya Obino otingo latin oko ki i te olwedo, kare ma otingo ci ocito omwodo oko ocito kwede mabor ocito omwodo oko. Lamego dong odwogo kare ma odwogo ki i poto odwogo gire ki ka ma onongo tye ka pur iye-ni obino ka neno latin wek edoti onongo dong latin pe mego ocako gweyo ngwec ki koko ocako cabbe ngiyo piny nongo latin pe ineno kor tyen atunya ocako makoko dong ngwec ocito kwede paco kare ma oo paco ci ocito tito bot ludito ludito wai ni ah Ngo mutime niya aketo latin piny te yaro lwedo kun obuto piny nio ngo oyweyo an atye itic adwogi anongo nongo atin peke anongo kor tyen lee okato ki kenyo ci dong atamo ni atwinye an tinge latin woko ci odiro ocoko awobe kare ma ocoko awobe wacito ocito ocito nyuto yat ni en yat-ti kwene nyuto yat NN lwedo ci wacito ni aa ilam dogi. Ci megere ocako lamo doge ni, Ai, yat olwedo, imina tipo maber ka ma myero agwok latinna oywe iye ma nongo atye atiyo tic ma mega. Ci latinna kombeddi kome peke. Tipo ma in imiyo me gwoko latinna ki yocwinyi omina bene gum wek kiyeny latinna. Ngat lamerok nyo atunya mutingo latinna-ni bene kinong kineka wek latinna pe ocit ma nono kit eno-ni. Ci ada, mego olamo doge onguno lai i ot porlwedo. Ci kimiyo poto lwedo kituro poto lwedo kimiyo ki awobe, awobe cokke ki atum ki atero ngwec gucito gucito dye lum ka yenyo ka yenyo atunya ci guwoto guwoto guwoto guwoto guwoto gunongo bene pe ocito mabor tutwal atunya onongo oyengo obuto ko dong mot ci i kare ma gunongo atunya ocako kato i kom atunya ko ki tong ki atero paka guneko atunya ko kwany atunya okelo ko gang ki yao iye bene ginongo latin atunya omwodo woko ada ci kenyo oweko dong acoli Ci gitwono gen matek tutwal i kom olwedo. Ka ticwu mo keken nyo ka ce dano cito i kampin gitiyo ki pot olwedo me lamo dog. Ka lyel mo otime ma myero oyub oyub ki lamo dog me olwedo. Ngat mo oto ki myero odwoko kome woko paco ki ka ma nongo kiyiko en iye ma nongo cwinye pe yom kun otiko yelo dano ki ngudo la i abwal ki pot olwedo ka kicito kigame kwede nongo kilamo dog bene kilwongo en kede odug kwede paco. Tic mo keken ma rwatte ki tekwaro pa Acholi en aye gitiyo ki poro lwedo. En ada oweko poro lwedo pire tek pien dano believing ni poro lwedo, wan Acholi wangeyo ni poro lwedo obedo pot yat me gum, pot yat me, me, me gum, me yabo yo, me nywako, me weko dano macalo wan Acholi wanongo mic me gum. pien ka watiyo kede nongo yabbe wa yoo woko nongo mini wa gum mini wa kit kero me kwo ma bedo maber tutwal i gin mogo wamito ni otimme bene bitime nyako nyige maber tutwal ci apwoyo matek an atamo ni odo to aniang dok anywak tam eni kedwu nge acoli pol wan acoli wa dwong ba ento acoli A acoli B acoli C acoli D tye kenyo apwoyo matek atamo ni wun wubed maber an angeyo ni jo mupwonye jo ma nongo pwonygi i kom loka ni bene tye jo ma obinyero bene tye jo ma pe obipwoyo bene tye